mari sekuziva kwatinoiita inoita zvainoda chimwe chainoita kurasikirwa neuremu hwayo zvichienderana nemamakets kana kuti misika yemari zvainorasikirwa neuremu kudaro toita sei sevanhu vanoda kugara vasina kuburoka kana kuti vane mabhizimisi ari kufamba zvakanaka zita rangu ndinoitwa naijo jack mutori wenhau uye mugadziri wezvirongwa zvine chekuita nekufambiswa kwemashoko nhasi toda kutaura nyaya yemastocks tichitangira pane rovara rekuti stock chii chinonzi stock stock rimwe vara rinoreva kuti share tinongonzwa kuti mashares da kuzotenga mashares da kutengesa mashares chii chinonzi share chacho kana kuti stock chidimbu cherimwe bhizimisi chinoreva kuti iwewe utoriwo muridzi webhizimisi iroro unogona kuita chidimbu chimwe kana zvidimbu zvakawanda nomopa semuenzaniso kana bhizimisi iri rine zvidimbu gumi iwewe une zvishanu zvacho kuti ndiwe muridzi wazvo unotonzi une 50 percent ownership zvichireva kuti uri muridzi webhizimisi iri nechidimbu chakaenzana nechinosara saka ndo anonzi mashares kana kuti mastocks asi ndepapi patinonyanyofungisisa nyaya yemastocks mastocks tinomafunga zvekare kana tine mabhizimisi edu atinawo mabhizimisi aya ari kuita zvakanaka zvakafanana nemunhu ane bhizimisi rebhekari bhekari rake riri kuita zvakanaka vanhu vari kutenga pane makastoma akawanda vari kuuya kuzotenga chingwa makeke nezvimwe zvaanogadzira ipapo asi vanhu vaye vari kuzowandisa kudarika zvaanogona apa anotanga ofunga kuti a ah, inini ndofunga maoven angu akufanira kukura pandinoshandira pagokura ndigoitawo vashandi vakawanda ndigoita mota dzinodhirivhara tikuita zvakati zvinhu zvaanenge achifunga munhu kuti dai zvanga zviripo izvi bhizimisi iri ranga richafadza zvikuru nekuti ndaane makastoma zvino ndopaunomhanya kubhengi semuridzi webhekari unosvika kubhengi naye bhanga woye ndokumbirawo kuti mundikweretisewo mari yakati ini ndine bekari rangu ndinoona kuti panguva yakadai ine ndakudzoserai mari vebhangi vanoti dzimwe nguva havarambi vanoti mari tokupa asi chazvakaipira unopiwa neinterest vanobva vakuudza neinterest rate yacho vakuudza neinterest rate iya iwo ndonozozviona wega kuti mm, apa interest rate yandaa kuchajwa apa zvinogona kukanganisa zvekare bhizinesi rangu ndaa kutodya profit yebekari ini sandashanda dzimwe nguva mutombosvika kwese ikoko pakutobvumidzwa kukwereta unogara warambirwa zvichinzi haa iwe hatione bhizinesi rako richikwanisa kudzosa mari yedu zvofa zvakadaro asi oramba here ungori panzvimbo imwe chete iye yatinoti muchirungu stagnation kwete pane imwe nzira yaunokwanisa kukudza naro bhizinesi unokwanisa kukudza bhizinesi rako nekutengesa anonzi maprivate shares mubhekari rako chiko chinonzi private share private share hunge wati nechemoyo mako hayi ah, ndakutengesera hama neshamwari dzangu nevamwe vanhu vandinoziva ndovati unzai mari muitewo share mukambani mangu zvakanakirei zvakanakira kuti mari iyeyo haunge uchida iya kuti ndeye capital waakuiwana asi dzimwe nguva pamwe hama neshamwari dzako dzakangobrokawo kana kuti unoona zvichinonoka kuti zviitike unoenda kunotsvaga e, stock market pakadaro ndo paunotanga nyaya huru yekuita mapublic shares asi haungotengesa kustock exchange mashares ebusiness rako njee kungotanga kungoti ndo zvandakutoita kazhinji panodiwa munhu anonzi stock broker stock broker basa rake nderekuudza kuti zvinofamba sei nekuudza kuti zvingamira sei pamusika wemari uye wemabhizimisi wemastocks kunonzi kustock exchange madaro ndopamunowirirana kuti anonzi ipo ipo inonzi ah, initial public offering initial public offering inoreva kuti ndoo pamatanga kuti ka private limited kabhizimisi kenyu kadoko kachienda kunoitwa on kana kuti kupiwa kune vanhu vakawanda vave ndoo varidzi varo bhizimisi iroro nekudurura mari imomo inonzi capital munenge muchitsvaga mhando yevanhu vamunoti mainvestors shoko iroro takarinzwa kakawanda munenge muchitsvaga mai mainvestors chii chinoita kuti shee iziikanwe kuti ndeye mari yemubhizimisi mako shee inoziikanwa mushure menge mabhuku ako aongororwa oonekwa kunzi bhizimisi rako riri kubata zvakadii riri kugoneka here ko maketi yaro yakamira sei ko iwe nebhizimisi rako iri makatarisa nemamwe mabhizimisi akangofanana neiroro muri kukwikidzana zvakaita sei unokwikidzana sei nemamwe mabhekari sezvo uriwo ndo mucherechedzo watapa mamwe mabhekari kana akatarisana newe muri kukwikidzana zvakaita sei ipapo ndo panotanga kuzivikanwa value kana kuti mutengo weshare rimwe chete remubhizimisi rako tambotaura tikati kune rimwe divi pane vanhu vari kutotsvagawo makambani ekuinvesta mari kana kuti kudurura mari mari vanhu ivava ndovanonzi mainvestors vari mumhando mbiri sekutaurirwa kwaunoitwa nastock broker pane anonzi maindividual investor maindividual investor vamwe mai vamwe baba imwewo mhuri iri kuti haa veduwe ngatitengei mashezi ekambani yakati tiri kuona achizosumukira kambani ichisumukira akatozotipa mari yakawanda mushure megore mushure memakore mushure menguva yamunenge mangofunga yavafunga ivo vanonzi maindividual investors saka tinoona kuti mainvestors ekutangawo koita anonziwo mainstitutional investors mainstitutional investors ndo vaya vanoitira vanotenga nekutengesera mashares mamwe mainstitutions makuru akaita senge mabhanga kana mahedge funds mapension funds vanhu vanongonzwa kuti mapension funds pension funds chinoitika ndechekuti vaya vemapension vaya mari dzese dzavanowana kuti dzisarasikirwe neuremu hwacho sekutaura kwataita dziri kubviswa nevanhu pamwedzi pamwedzi vanoenda kunodziisa mune rimwe bhizimisi ravanoona kuti tiri kuita zvakanaka kwatinoti kutenga mashares saka vatenga mashares ndo anonzi ma institutional investors iwawo chii chinoitika paku chinonyatsoitika pakutenga nekutengeserana mashares ngatimbopindai munyaya yacho zvakatidzamei tinoti iwewe paunotenga mashares tomboti ndiwo uri kutenga totanga nekutenga pane mashoko akati wandei ano aunokurudzirwa na stock broker wako kana kuti aunototaura iwewe taa inini ka kana ndiri wokutenga mari yandinoda kutenga mashares haifaniri kudarika mari iyi kuti mari yandoda kutenga mashezi haifanira kudarika chi mari iyi izvozvozvo zvaakutipa kuti tinyatsopinda munawo yakadzama yekuti chii chinoitika pastock exchange tambotaura nyaya yekuti walistwa wa kustock exchange wabva mukuita kabhizinesi ka kadiki patogadzirwa inonzi tika simbu tika simbu ndoinoreva kuti bhizimisi rako rinozikanwa sekuti chii pastock exchange hauzozikanwa sachimutika pamwe rinobva rapiwa tika simbu yekuti cmt chechipiri inonzi mhando yeorder pane inonzi market order pamarket order stock broker anenge akatsindidzwa kuti aiwa tichatenga nainvestor asi kuti pakutenga apa tinotenga price yatinoona iri nani iri ndo best price yekutenga share pazuva iroro ndo inonzi market order asi pane imwe mhando yeorder yakasiyana nemarket order inonzi limit order palimit order zvinoitika ndezvekuti investor kana ariye ari ku Chenga anotaura iye highest bid yake mm. inini kana dai zvakaita sei nasei share handisi kuzoritenga mari yakadarika mari iyi asi kana akutengesa anotaura reserve value kuti shamwari nyange dai zvakadii inini share rangu handisi kuzoritengesao mari iri pasi peiyi ndoinonzi limit order chekupedzisira pakutengwa kweshare pane chinonzi quantity kana kuti uwandu hwemashares ndo panozowiriranwa mashares kuti mangani arida kutengwa poonekwa kunzi pachatengwa mangani ndiinvestor kana achinge atengwa panobuda certificate yekuzadzira ane mashares aatove muridzi webhizimisi riye nechidimbu chinoenderana nemashares atenga saka tinoona kuti mumashares kana tiri vekuita zvemashares ngaticherechedze nyaya yenguva nguva yatinotenga mashares pane yavanoti buying the deep zvichireva kuti mashares zviri nani kumatenga ekambani kana akutanga ari kudzikira kutonge kambani isiri kuita zvakanaka kuitira kuti panenge akukwira paye ndo pane mari yako uyezve kana uchitengesa mm, panofanira kungwarirwa matsotsi ari kwaakawanda anokutaimira ukamatengesa nguva isiriyo saka unofanira kutsvaga stock broker ari kuziva zvaari kuita nguva zhinji ane ruzivo rwakakura zvikuru ndosaka muchizoona vazhinji vachizochema vachifungidzira kuti nyaya yemastocks haina zvainoreva asi zvakanaka kana uchizvinzwisisa pane mashoko maviri ekupedzisira andichataura ekuti anotibatsira kunzwisisa kana tichinzwa nezvestock exchange anoti bull market nebear market mabull markets ndo yekuti mastocks anenge achiita seari kukwira zvekuti maprice acho zvekunakidza pabull market asi mabear markets mutengo wacho inenge tonge wakadzika pasi da kuti mungonzwisisa kuti mashoko maviri anoti bull nabear anobva pakurwisa kunoita mhuka idzodzi mbiri bhuru rinoita zvekutungira mudenga nenyanga asi biye mm, muno muzimbabwe hatina biye zviye zvimabhiye zvinoataka zvakatarisa pasi saka tinoona kuti mabhiye markets haana kunaka on average mastock markets kubva 2009 ari kutaura nezvemabook markets saka tobatana zvekare muchikamu chinoteera ndakumbirisa musakanganwe kusubscribe subscribe ayi kuti murambe muchiona zvirongwa izvozvi uye kuti mosheyawo nevamwe molaika munobvumidza kukomenda zvikare kuti muri kuzvifarira here kana kutaura pamunofungiza kuti ngagadzirise ndatenda